Sinjuri, ġib, u eżis, nilqawkom u grazzi tal-li ġejtu għal-raba edizzjoni ta' Bifikwa Short Play Festival. Din ir-rappresentazzjoni minn flok qed tiġi mtella minn grupp ta' turi fi semi fl-ispiritatti. Nixtu ninformawkom ukoll li wara li tlesti rappresentazzjoni min jixtieq iżur ir-rappresentazzjoni f'żoni oħra jista' jagħmel dan billi jħalli postu kif inhu u jimxi skont kif jigwidaw l-għaxex. Madankollu, min jixtieq jibqa' għal rappreżentazzjoni kaxxa magħluqa fil-baħħ ta' kitba ta' Gilbert Mallia u lirika ta' Lara Michel Camilleri, li tinsab fuq in-naħa l-oħra tas-Suq Bonnici, nitolbuh idawwar f'siġru u jibqa' f'postu sa ma tlesti l-imsemmija rappreżentazzjoni. Ġentilment ukoll nitolbukom sabiex titfu l-mobile phones tagħkom.

Għażiża Moira, ilna disa' xhur flimkien. Għandi 29 sena u nħobbok ħafna. Minħabba l-fatt li. Iva, naf, Moira, dan il-flokk tiegħi. Ħalli naħa nkompli twaqqafnix please. Minħabba l-fatt li għandi 29 sena, iż-żmien għaddej ġmielu. 363 ġurnata, sagħtejn, żewġ minuti u għaxar sekondi oħra jkolli 30. Ir-regola. Iva, Moira, naf, dan il-flokk tajtu lilek biex inżommu għandek. Ħalli naħa nkompli twaqqafnix please. Ir-regoli tal-ħajja jgħidu hekk. Jekk inti ma tagħmilx ċertu passi importanti fl-għoxrinijiet tiegħek, iktar ma tikber aktar jiżdiedu l-problemi. L-ispejjeż u l-piżijiet tibda tarahom żejda. Jekk wieħed jispiċċa waħdu fit-tletinijiet, iċ-ċans li jsib tfajla tkun daqsu fl-età, gustuża, bla passat ma' ġuvintur oħra, bla tfal u għadha tgħix mal-ġenituri, dejjem ħa jkompli jonqos. Għaldaqstant jekk. Xi ġralu l-flokk iħassru toqgħod issemmihlu kull darba? Ħalli naħa nkompli! Dejba jinsemmu wkoll li jekk int iddum ma tagħmel dan il-pass, iċ-ċans li jkollok it-tfal ħa jkompli jonqos ukoll. Għaldaqstant, jien irrid li disa' xhur wara li nagħtu l-kelma ta' mħabbitna lil xulxin, ikollna t-tfal. Malli mbagħad uliedi jkollhom daqs kemm għandi jiem bħalissa, jien naf ikolli madwar 58, erba' ġimgħat, jumejn, ħames sigħat, erba' minuti u żewġ sekondi. Qegħdin tard, però xorta dan filwaqt jidhirx li nħaffu ma jmorrux nigidbu. Għaldaqstant! Trid tiżżewġni? Iva, xi ġralu l-flok, tajja ħasra tot issemmini kull darba mhux għandek qiegħed. Dan il-flok qatt ma ħriġtu minn għandek. Niftakar li jien tajtulek u inti dendiltu fil-gardroba tiegħek bejn il-jumper ta' Wile Coyote u l-flokk ta' Roadrunner. Ngħidlek biex tilbsu spiss, ma jmurx jiem uffalek. Tgħid li tħossok safe bih bil-lejl. Tant kemm hu għal qalbi dan il-flokk li ridtu jibqa' għandek. Ħa titlaqni? U minflok. Le, dan tiegħek ma rridx inżommu dan il-flok jien. Dan tiegħek il-flok. Ħudu inti! Ħudu inti!

Spjegai b'reqqa rettezza u sigurtà bidu ġdid. Sib xogħol sigur f'kumpannija sigura ta' customer care b'ħinijiet fissi mis-seba' sa erba' b'paga fissa ta' elf ħamesmija u għoxrin ewro u tmintax-il ċenteżmu fix-xahar. Skont il-kalkoli li għamilt se jkun iċ-ċans għall-familja u nieħu ħsieb is-saħħa mentali. Jien nemmen li fil-ħajja trid tgħix serju u mfasslu kuntent. U min ma jfittix stabilità f'ħajtu huwa ta' min jkun bravu jaqlagħlu l-ħama. Prosit.
Jien ma nfittix l-istabilità, lesta għal kull avventura, bidu ġdid għalija wkoll. Xi ġmiel it-tnejn nibdew mill-ġdid. Inħares il-quddiem meta smajt u lura għadt. Jiena bħalek, Dan.
Nibqa' pożittiv u pjanijiet għoljin f'strett li ma wettaqx nhar b'jum u flokhom noħloq oħrajn li wettqhom żgur, żgur, żgur. Veru qed naqblu, qed ngħid Cecilia. Nope Ido, m'aħniex naqblu. Jien ma nagħmilx pjanijiet, adventures biss. Għax kif jgħidilhom din, adventure starts where plans end. Le le, naqblu!
Għax bla ma tippjana l-avventuri rregolati jwasslu għall-ħolqien ta' regoli u pjanijiet. No we don't! M'aħniex naqblu! Le le, naqblu!
Le le, naqblu! Għax bla ma tippjana, ir-regoli jinħolqu waħedhom. Insomma, jalla ssir taf lilek innifsek aktar u tiskopri aktar xi trid li tagħmel minn ħajtek. Definitely.

Għedt xi ħaġa li offenditek? Iva, jekk naqralek l-oqbra kollha hekk ta' familtek, ma nkunx qed noffendik ukoll? How disrespectful! M'għandek l-ebda bżonn tkellimni b'dan mod lili, ma tistrix! Ma tistrix int!
Ħa toqgħod tiddefinixxili x'inhuma d-drittijiet tiegħi! Naf x'għandi bżonn, whisky.

X'qasmek?
Kellu jaqsimni xi ħaġa?
Jista' jkun. Savio.
Savior. Rrid nistaqsi. Tistaqsini? Ġentilment.
Sinċerament.
Trattament.
Marrien.
Infassla. Biex issir. Hekk għandu jkun.
Biex issawwar il-futur. Din. Skont min? Skont le. Le, però skont min? Sawrulek.
Fasslulek. Qalulek. Huwa ta' kulħadd barra tiegħek. Tiegħi. T'ommok, ta' missierek. Ħutek! Kif tista' titkellem fuqi? Int kif tista' titkellem miegħi? X'bagħtuk tistaqsini? Ma bagħatni ħadd. Nies bħali mhux tal-qagħda pulita tiegħek ma taffaċċjahomx. Imma minn wara darhom tqajjem rewwixti kbar. Sodi, voċiferi. Bajjat li jtarrax! Biex taċċerta ruħek u ruħ kulħadd li nies bħalek jafu triqithom u nies bħali ma jafuhiex. Skont ir-regoli mfassla tiegħek, int trid tkun brani.

Mhux suppost qed nagħti kasu jien! Staqsejtu?
X'għandu jinteressah biex għandux dwejjaq jew le? Le, jien?
Jien ma jinteressanix. His opinion is not my reality. He hates what he can't imitate. Eżatt, brava, tagħtix kas! Jien għalik, ta' ħanini, għax irridek tkun taf kif il-kok tiegħek spiċċa għandu. Jiena rrid lilek tkun taf jekk għandux dwejjaq. Imma, Cecilia, ma nistgħux, għandna l-flight! So, jiena rridek tkun taf.

Ħajem! Għamilni pjaċir Savio, għid li għandek kilo u nofsu jgħak, forsi ma tafx kif jkolli tlaq għal mara tiegħi. Eh, u kont dellejlek, x'inhu jagħmel għandek il-flok li ħallejt għand l-ex tiegħi Mojra, eh? Jaqa! Għandek id-dwejja inti? Jekk tgħid iva għandik 50 euro, stajjeb?
Lil Mojra ħdilta

b'paroli bla provi. Għandi obbligu nħaddan id-drittijiet tiegħi u għandi dritt nagħżel li nemmen li jien għandi r-raġun u int m'għandekx. You just said you murdered someone! That is precisely what I said. Kelma b'kelma.
Kliem li int ħassejt li kellek id-dritt tfisser. I will outgrow anyone who tries to undermine me and my rights. You throw me into the wolves and I will come back leading the pack. If I throw you into the wolves, ħanini, kapuljat iġibuk, xi ħsikkett tgħid? Għadek ma jgħidx tipprova tgħolli d-dopamin biex tidfen iż-żibel ta' ħajtek?
Int lili ma tafnix. Hi, bil-mod!
Inti tafha lil din? Da żgur li nafha, Savio! X'taf fuq il-mara futura ideali tiegħek? Nafha.
X'kont taf fuq Moira u fuqkom meta kontu flimkien? Kif għandha timxi lejn l-artal? Jekk cheese splatter hux żejjed fit-tieġ tagħkom jew le? X'għandha twelled? Jekk hux tfal jew żrinġijiet? Jien ħallejtha tiddefinixxi lilha nfisha. Imma darrejtha wisq ħażin għax bħalek ikun mat tagħmilli. Dak il-mobile ġdid mhux ħela ta' flus? Ma taħsibx qed tiekol iżżejjed għajr? Meta ħa tieqaf tixrob il-whisky? Għalija kien dnub li ngawdi l-pjaċiri tal-ħajja. Ma tajtix ċans tinterpretani imma. Kont minflokok u għamilt dak li ma kellekx il-ħila tagħmel int. U issa nista' nixrob whisky kemm irrid. Cheers!
Lida qatt m'għamlitli xejn, għalfejn kelli noqtolha? Għax mingħajrha kont iblah u biha ħsibtli kont żgħar. Biex teħles mit-tfassil ta' dan regoli f'ordni stretta, kellek toqtolha. Biex issa flok qtiltha, telqitek, tlift rasek u spiċċajt in-nagħġa l-mitlufa, tħuf tfittex ir-ragħaj il-ġdid tiegħek. Ara jien, qlajt l-antri ta' aspirazzjonijiet vojta, inħallejt fil-ktajjen tal-imħabba f'Sid, Valentine Card, Sushi Dates, Engagement Rings, I said yes, Hashtag My Hubby, Moving to My Unique Home, Proud of My Child, The Best and the Only Child in the World, u danni! Il-kodiċi ta' għerf ħalli sqietna l-baħar mielaħ tas-soċjetà li trid tgħidlek id, kif u meta għandek tgawdi. Bil-flokk tiegħek qtiltlek l-ordni. Ma nħoss li għandi nuri x'jgħidulu dak?

Iġġennen! Irrealizza li mingħajr ordni ma setax jgħix, biex l-ordni li ħażen isaffir r-relazzjoni, xorta krollatlu! Ieqaf debel għax nifqak!
Le, le, le, mhux vera! Jien bniedem ġdid, bidu ġdid! Lingwaġġ mirqum b'ortografija u grammatika immakulata biss nuża!

Airplane emoji. Susi ġefna nejjien, ilbes il-flok, u poġġi fuq is-siġġu. Anti trid ngħix infassal kontent jien. Aċċetta xkont! U mhux simt! U għix infassal kontent!
Taħrab sejjer!